Facebook naende bono yachire yang'ainire abanto egokong'aina bosa bosa. Facebook tekong'aina omanye kwenyora ng'a gwatiringire efamiri yao. Koba omosani tekong'aina onyore gwat kwesariria obogima bwao, ekero kagochia gotoboboka onyore tobwati kende. America tekong'aina okanye ng'a bono ogotebi abanto ng'a na America ore, onyore ng'a gwa neglectiri efamiri yao na emeremo omenyete. Abanto baria more Amerika, somia abana baino. Tigoteebia abana baino bakore emeremo ng'a bagende emeremo bakore emeremo, naende mogosomia abana babo ase abati bamino na bamura bamino ng'a opportunities nchiya. Somia abana bao, naende rose time na abana bao, tara na abana bao, make time at least kwaraenda kwaragamba na abana bao, kwabaetia nonya na orosana orome iga, kwarabaorokia chilesson. Tobasa gokaa ng'a kera rituko nabo ogocha gotenena iga, obogima obo obore obweng'e, rero iga ara mambia toiyo. Emiaka yao iga ere emiyeng'e sana ase ense eye, ira abana bao nonye ne epark nonye ne rituko erimo, abanto aba mokorokwa ng'a abasani, eh, abasani, abanto aba momomanyire bono buna intwe to- ng'a- ng'a tomanyire iga iga na nyomba antiringete, abanyasiasa nyomba abatiringete, nabwo abange nabwo abakayaywa mono. erende nobokayayu, erende nabanto mogotarana barabwo, rigia omonto oroche ng'a nare chisemi eranderere ororo, erinde bweagache. Ebinto ebi emetanda eye yonsi pi neche esire, osoe nyomba mwao bwebori buna ng'a eyio endagera ere abana bakoria. Bwebori buna ng'aki narwarire ng'aki bono nkoba, bwebori buna ng'aki ng'aki nyigwete bono ng'a okong'a endagera. Embarambamba naki ako ako akorora.

oroche epati eye nonya nachakerete gotara iga iga, oroche eye nere enchera buna omonanda, eh nomanyete buna ogosoa omonanda, nomanyete buna ogosoa etibu, twensi pi togosoa etibu, ekero eng'ombe yabekirwe etibu. Bono etachieti goaka opaari, igokogwa amache ime. Chigari noto abanto bapaketi igaa aba aria, one, two, three, four, five, six, eh, abanto aba aria bagotara, eh, abanto aba aria bagotara, mh. Abanto aba more famous rero ninwe natete gokwanera nainwe, koba famous tegokoira ande onsi, komanywa na kera omonto gusii engima tekomanywa, abanto aba bakorokwa ng'a chiartist. Abanto aba batenenete chiredio station, abanto aba bamanyire ng'a nyarebe nyara nya nyarebe gotiga kera egento fame ya isiko abanto ba isiko aba mbagokonya kende gionsi, komanywa ense engima tegokonya kende gionsi, marogoba bogotiga eki kware gokora kwaenda ase efamiri yao. Naende abasani abange bagokwa ase eng'encho yoborwaire, oborwaire bwa ogotayaya, oborwaire bwa ogoterenda, abasani abasani mbabwati chinsano aye na abana babo. Mbabwate chinsemo nere nabang'ina babo, ee, ebinto bagokora isiko abande baenda basoa amaru ime. Amaru negento ekebe sana. Onye gokonywa amaru, kanywa amaru in moderation. Fame tegokoira ande onsi. Komanywa ng'a nameri konde to tegokoira ande onsi. Go gokora emeremo oagache chinyomba chinene tegokoira ande onsi. Onye Nyasaye ogosesenire na abana na omong'ina na omogaka, take time, mh, fame will not take you anywhere. Komanyuna kera omonto is not going to take you anywhere. Koba popular Facebook teri gokoiranda onsi. Eh? Komanya, komanywa ense engima ate minute kende gionsi. Gokochi gotirimboka igo onyore kwagure, nonye na omoto orenge chinguru oroche iga egwete. Eh? Omanye kwebori ng'a ng'o ogokorendera abana aba, ng'o ogokorendera omo, omogaka oo. Eh? So be, be very mindful. Abanto baria ogwe surround yourself with, tari ng'a okoenda gwasoe chigroup gete ng'a omanyire ase okorora ng'a omogambi bwairire, gwakwanigwe namasikani kabisa, eh, onye na egari otagete kora omoki bore egari yago, mh, onye na amaremo otagete kogora rigia ema amaremo lakini efamiri yago eraba first, tari ng'a oite emeremo oite emeremo aye tobwati chinsa chia efamiri yago, oite emeremo oite emeremo aye tobwati chinsa chia omong'ina oo, oite emeremo oite emeremo otome chibesa gochia ase ogotoma gochia. Abanto bande mokoba confused, mwatogigwa, mwaba confused, mwacha mwa lose, mwa- mwa lose focus, eh? Beka chigoals chiria chiao otaete gokora chiria ekense kabisa, eh? Eatanane na abanto baria bagogosiria, abasani, abasani abanto baria tokweroka ng'a tore famous, naende egento kende nachire gokumia ng'a abanto bande ng'a gocha America ne achievement, gocha America eye my friend is not an achievement. Goika Amerika eye, nabo abanto nabange iga abaserete Amerika eye bakonywa amarwa. Abanto nabange bare Amerika eye batari koenda nonya nemeremo, bare bare addicted to alcohol, abagusii baminto, eh. Abanto nabange batigete abana nyomba bagokora chidebe abana bande ba abana babo babeire raped, omonto aminyete enyomba amenyetie abasacha, aba abasubati aba mokoreta abanto korwa mwacha komenya nyomba, eyio netopic ende ya rituko rinde. Aye nechidebe omenyete, abana bao nomosacha otigerete nyomba, inki okoretera abasacha mwao chiroomate. Inki ogokorera chiruuma eti, ng'a oseegwe, ekero gwaseebirie chibesa echi ng'ai okoira? Onye kore omosacha nomokungu, inki mokoretera abasacha nyomba mwamanyire ng'a abasacha bono bande mbabwati mbabwati limit? Okonyora omonto akoraria omwana one emeremo okare gokire tabana banyorire oborito, ng'a ne echi echidabe ogokora ogore oboremo agache sioki mao eh. Abanto aba bare famous ng'a ng'a bono in fact ng'a nonyira ogocha America ng'a ore famous iga ore America. Yaani am just saying yaani ng'a tokwe neglect pi gaki, tosire iga pi iga chifamiri chiaito chisire abana baito basire, iroka abanto aba tore iga iga America totome chibesa chionsi chionsi chionsi gochia Kenya kogecha bwe biacha, Onde tarabakanie mobasa gokonya your family members but kare ebori ng'a iga iga mwao mbuya omenyete. Kare ebori ng'a ekero kwabeire famous buna aye omosani nobwate abanto bao. Kare ebori buna aye kwabeire omogambi naye elder naye community leader kwabeire famous eyi kera omonto nagosigete. Abana bao rende norendete abana bao mokao mobwate oboamate obuya ase omenyete nyomba nkwerende ore ngoikaranse ore kwagora endagera gose nabanto bande okonya kogorera amarwa lakini chibesa chiokorageria abana bao nchiyo. Abanto tokwe neglect iga iga America erinde togokia abanto bande Kenya. Twagokia abanto abasani, abanto baria bana bamanyire bakorokwa famous eh, gose nonye na ogocha America oigwete no obo celebrity ng'a bono ekero omonto achire America bono nigo are famous. In fact obomaene mboria bwa obomaene ng'a ki, abanto babwate chistress, abande na amarwa bakonywa 24/7 mbabwati chinsa chie nyomba mbari koigwana na mokaye okonyora omosacha chibesa akonya gotoma gochi kenya omokungu chibesa akonya gochi gotoma gochi kenya abande mwagorire amaremo mwagorire aba abana nyoba motigete abana onde taiyo okorenda abana ng'aki buna bono home schooling moracheki nonya na abana ng'aki homework nokorete eh abande ng'a mokorete chi room mate momenye nyomba eng'e rinde mo save chibesa chibesa ogosave ng'ai okoira chinyomba okoagacha ng'ai okoira amatera ogoteera ng'ai okoira orache okwe. Eh, onye twagacheti mwao, onye onye mbweagacheti korwa nyomba ase omenyete, abanto aba more famous, abanto aba momanyire isiko, onye ayia ase omenyete mwao tobwati amani na mokao, tobwati amani no no no nomosacha oo, abanto aba bamanyire isiko, tobwati chinsa na abana bao, eba ori buna ng'a mbogima ki ogochi gotwara ekero gwachire goika emiaka ya forties na fifties, onye mwao twa twaeagacheti mwao eh. Confusion eye ya Facebook yokoba fo eye yokoba popular Facebook yokoba popular chi tv ebinto biria biokoba famous famous famous don't be a statistic erende tobasa koba estatistic to don't be ase egroup ya abanto baria barenge chitachiri chitachiri bacha bakoa bataka tiga koba estatistic tiga koba abasanii baria bagokwa batabwati kende tiga koba abanto baria bare rich bacha bacha gokwa pwa eh.

Omwana oo okoiborwa America is already a disadvantage amamiri in fact achire tiga ndarigi nonya nebirango chibunye emiri eh embe eye yang'aka isiko aye embe ere isiko aye nenyinge eh omwana oo tayarenge are statistic omanye gocha otebie omwana oo ng'a genda esukuru eh naende bwesomie mh ose otebie omwana oo oiborere iga iga America ng'a esomie toa omwana oo egari toa omwana oo efoundation omwana oo already iga are disadvantage tiga are black. Omwana oo already takonyora chi chi loan gose chikwerende chinde chi to tomokonye tiaro ase credit. Omwana oo takonyora eh chi grant because igo ogokora emeremo chi double eh, omwana oo okoiborwa America ore iga disadvantage. Abanto moche iga iga America motige abana baino bagosira iga morigereretie lakini chibesa chinyinge Kenya chigochia. Abanto moche iga iga America motige abana bao baino bagotiga chisukuru, motumete chibesa gochia Kenya koagacha chinyomba. Abanto kenya otaete bagosike bakoboete ogokora ABCD lakini chibesa chiabana bao chie college tobegeti. Haa what is your future going to look like? Bono eretirement eri tware goteba ng'a tochie gokora Kenya is not going to be there. Nyasaye oyio tiga ng'ende I have to go inche abana bane mbanganyete but am just telling you people buna abanto baria more famous, abanto baria momanyire, abanto baria mwekworoka abasani, abanto baria more popular, abanto baria kera omonto agotogia isiko aa.

Ekero egento giatiga giatigarire geke nabo ogokonya abanto bande, tomanye gochaka gokonya chintakana, tomanye gochaka gokonya abanto bande, lakini ko neglect efamiri yago ng'a aye kere kere kere performance naye oro ororo, kere eke ekere amakweri naye oro ororo, aye bono naye okonya go kominyoka kera egento kere lakini mwago ogo o neglected eh.

koba totindeka buna baria omwamate oito nasirete, tobase go koba totindeka abaamate, tobasa koba toba a part of the community, lakini abasani ekero mwabeire popular moono, mobase gosang'ania obosani boria, gose ekero kwabeire famous moono, you neglect yourself, Nyasae oyo.